Watye ka bino i kom lok kikome kun neno wa tye ni omyero kong waniang ngo kikome ma omiyo ladit tolit Cimon keca en odugo i bar. Watye ka myero niang eno ni miti en otiti wa neno ne neno madit ma ka one leb mono wawaco ni gol ka dong inen objectives ma mege magwok nongo en kwayi lok moni nyige adek mo olo to ma en dong oneno ni pire tek mumiyo en tye ka dwogo i bar i nino matin-ni. Man en aye ka ma watye ka neno lok madwong ma pigi tego wek nongo kun okonywa calo wan lwak ma nongo watiyo moro wek wanenu wamoko tam ma nongo rwatte i kom lutela ma wan watye ka cwalogi i Paliamen. An amito ka ikonya kong ki neno ego-ni. Ber, an i program ma mega atye ka cikke bot jo mo ni, me acel, Abimedde ki program ma macon ma dok odong i yo. En aye neno acoyo lubarana, en aye yotkom nyo dongo lobo mito yotkom. Moni lubarana ma tye wa i kom ambulance. Dongo lobo mito yotkom. Pe en, an kare ma nongo ape i parliament, adwogo abedo ki lucara, abedo apur paco kunu. Abedo ayubo gang ka ma dong abedo iye pien abedo aneno pekogi. Tye i lok in imito cito i poto latinni kwing kwing kwing kwing gin abworo, malaria nyo laditi kome bene dong awi abara ka dok acito anong gin gin. So yot kom piya tek mada. Ka pe dano ma tye ka tic komgi yot Dong lubbe pe. In ilwongo kacokke, "Ah, angeri pe obino pingo, ah, abwor mo dok ocito angeri o. Ah, min ot angeri kono ni mito nyolle ato kero me cwalone i ot yat peke. Eh? Inongo ada romo bedo ki kero me bino aculo ot yat, ento transport, transport i kin gang kwe winy ni bada bada. Eh? Mon mukene a nyolle i yo, yo rac bene ma konyo ku- kuda loko i kom yo gin ni pi. eh dako tye ka nongo taiput mono bene kwena biloko iye so ka mutoka tye ma cwalo dano wa oyot laro dano eh ma poto two poto i kome en oweko an ya acako ambulance gubedo ma lok ni bene dong awilo ambulance akelo me nyutogi ni an acako ki tic pe kiboka aboka ni ka oyer ci abitimo gin man. Meno gin ma an yam bene acako awacogi, calo kobeddi dako, mon me yo moro cito nyol laco, cito mono nyol i gulu, independent, onyo hospital kany nono, gin pe obeculo. Mon weng yub ma mege? Mon yub ma mega be yam maka ca mukato bene otiko mo. An biya len goyo me cim in dako mo yac ma imito cito anyol ki i yo moro, an biya len cito gami ki gang, cwali i ot yat, fede laco. Ka i ot yat independent nyo ka i gulu independent, i gene gulu referral hospital, nyo ene clinic mo ma dong gwoko odiyi ma pe dong iromo o. I nyol ka gin dong bill dong obino, go cim bota an abia culo bill dong weng. I accident kubedo ma waloko ni, nicakke ma ceng ca walony ceng i opit, watye dong ki record wa. ma dwe ma ocito gamo lutwo doki apar wiye acel. Aryo accident dano ma mutoka ogoyo ku pit lawor man pud ka watyeko interview ni myero ki ring icit igam gi latin ma boda boda ogoyo wor wagamo cwalo laco ki cito ki twir gwana dong ityene dong gubedo weng myero dong igam idwok gang so service dong ocakke o pud pe wanongo mon oyac aye ento Jo ma gin tye ki two, jo ma tye ki rep, ladit acel ki i nyima kany ocito ka nyeto cak dyange, dyang oyoko bute otwo langete. Bene lawowa ogamo bene pud dong ki twitting, ki minyi ki maraya weng tin ni wa ki i nge interview ni wadok wacokogi ki dwokogi gang. So mutoka dong tye nama ne myeka awaco be cawa ni en ni jero abiro abiro abic acel abongwen abicel acel adek aryo ogo cim mutoka o cawa mo keken ka peko tye ka dako ni miro nywal dok be pe yer ba wera yini ti mum men wera ti DP wera ti dup nyum wera ti teke dong yini dano mo moro. En oweko program ma niang ducu pien peko mo ma wang atye iye-ni peko ne pe yero kala aye. Peko ma poto ne pe pe wacci ni aa me bino turi me ca mo keken. Eh, cal laditi en ma dyang oyoko-ni, awinyo ni gange tye yelo keken. Eh, en ocito me anyet nyaka in min migi dye mukene ger. Ca in pe igo cim, abi wang abino gami. Eh, ka langir dong oto kodi dong pur pwore-ni ni. Eh, en kong oweko wawaco ni. yot kom i ge dongo lobo mito ngo? Yom kom. Pud rwom me namba aryo en i lok kom pi gin ki yo. Wan mo bedo i palamen ki ngec ma tye ki lok kom lim. Nino ducu district weng me Uganda ki wajo gin ni gin ki ket budget. Kita gin ni mito ni district acel acel gidongo ki budget me yo, budget me pi, budget me Dongo gire yot kom me pur weng ci ki tingo bajete ki cwalo i palament, palament cito laro ci palament dong timo gin lwongo ni allocation to approving dong i prove gi bajete eno weng ci dong gi waco ki minister of finance cwal cen ni bot omoro cwal bot nwoya cwal lilira cwal ajumani ci cen ni ki tingo dong Poko ki district kit ma gin otimo bajet gi kede. Ento megwa ce calo yo moro in nongo lok yo yo kubi reco weng pi ki bwolo wa i kare ma ki tye campaigning me general election nen okare mwaka alip aryo kapa gin piero cel ki cito tangi nongo bale romo mia aryo i wiye. Gin ocwalo tenge ni ca ni ocito puto wi tangi nino weng ki kwanyo wa pipe mo topo waco ki twe wiye ku bino ki pungo gi odong gina yugi no bebe pe tye adonyo wiye ni wa bebe bino dwoko pi nino weng tangi nino weng wa ku bedi pud pe ki dwoko ento mwaka ki mwaka ki tye ocwalo cente cente ni tye acito kwene yo tye maraco ma ki cwalo cente ne gitimo bajet mwaka ki mwaka Cene-ni tye ka cito kwene? An abedo i palament, dok ka wun wuyera, wun jo moro, an nongo atye ki gin ma kilwongo ni ex official, abedo i ot district council i dwe acel icel. Dong ka an aa ki i palament kun ma dong angelo cene ma dong obino wa neno bene ki i bajet, acoko karatace bene weng bene abito ki awacci, Chairman, eh, kawu, cene dong obino do, yone pud pe ipuro pingo? Pii ma kiputo wigi-ni pud pe kidwoko pingo? Cene kitimo i ngo? Munu kite abitimo lok kom accountability ke? Pe nongo angeyo ki iter gi. Wario tongo ki parliament ni man cito i district onyo man cito i district onyo dok karatac abe tyero dong obino pi yo cene arom man, pi pii cene arom man. Ci weko lobo kor cene ne yot. Pe an atye ki ngec iye. Wan ni eni ka neno wa gamenane megwa. Nongo aye wabedo en Minista of Finance. Pien atye namba adek ki lok kom lok kom lim i Uganda kubedde ma wa loko ki ngec me lim. Ci ineno ni lutwa wuye wek an acer wek wumor kong yam i kikwot ya. Lok man ne a tye namba aryo, aa gen namba abic, aa tye namba adek-ki, pe waterowa ka mo. Waneno ki i kom lator-ri mwaka apar ma okwalo kwina-ni, pe tye gin mo ma en romo timone i yo moro. Jo mogo tye ki, en ki malo kun medo dwaro longo nongo ber mada, ber mada. Ya, ki malo kun bedo ber otiyo, ento ki piny kany ma latedero myero kinong berre-ni peke. Wek obed dok acwali lapenya eni, in ibibedo pi mwaka ma romo tam acel? Aha. Ngo ma in iromo cimone pien pa latoni? Gin ma iwa iromo cimone pe. Migi ma iromo cimone ma gwoko nyo itimo ke konywa kede pe. Ok.
Ma acel, an pe aneno tye dano weng mon cito jony laco nono. Nongo akwanyo laco keken. Man kobedo akwanyo ot yat mo keken. Tek iyi jumbo cinywalli bille wek ngwec coc kulu. Me aryo, itino nicako i mwaka acel, tek dong inywalo nio wa i mwaka abic gi ce onongo treatment laco nono. I mwaka ma abedo i palamen, tino mo rweny tek icwalo latini abia deng ogamo cwalo laco ke dong rii dwe bille weng wan oculo pi mwaka abic abedo i palamen. Iyo moro onongo atye ki scholarship scheme. Fourth grade mo mor weng gin o bas i scholarship. Primary ka cel senior. I by the time ma war a ki pala me mwaka lib aryo ka par cel. No i tira ma tika nongo scholarship gin tipe ngwen abi cel. Yes. Abita kelo lokum pu. Ma be en tibe program ma ko bita be loku. Eh? Nongo cuk. pi lupur. Ento in ingeyo ni kare-ni eno ni onongo dano pud odok paco adoka. An abedo ngat acel ma abedo i juba Pisto. Amito lwak ki lwak mo moro gubedo ki waco a goro. Gorone a nongo pi kuc nyo moro nyo kuc me Uganda. Pien nino ma kiwaco ni myero wacit i Pisto juba, an dong atye i caro. i gangwa me caro. Dege dong opyeyo i gul air dong opyeyo i bar dege ci konyo goyo cim waco okwana nying dano ma gin yero dege me bino i pistol kwano ci waye OB na tye kwene eh, MP na tye kwe pe awinyo nyinge do ki cako dong gona cim. Inyuto kwano kede? Eh, kare ma akwano akwano P7 en nongo tye P4. Yes. Yes. Tek pi seven school. So, an da chako wacho, driver waring muyot. Degi dong tye ka kora. En a o i forest lalogi, wanongo accident. Atoro tyena. En ni nyonyo ni en tye i tyena, ma dong kobedi tye myero kikwanyo. En oweko kobedi daktar waco ni, an awaco naka ne ni, onongo an pe lacung. Nongo atye ka yubbe me yoto kom ma mega, dong omedde atye dong daktar dong odong nongo cabit aryo keken wek ekwan nyonyo. Daktar dong omiya yat aryo, giwot aryo ki dong gimiya yat me duko pekka piny pien dong atye wa i kilo miya acel ki abicel. Co iwaco kong omyero idug wa i kilo pyerabongwen odok kwede piny yaka wango oket pala i komi. Ki dong en nyonyo-ni tye ka kelo preca. Presence na ocito malo en onongo rem dong. So gimiyo abe yat me kweyi ne wek ka kicito ka yanga nongo pressure tye piny dok weight na bene tye piny. En onongo an gin atye atimo en owaco pe dong ngo miti tini ni ginyon ngom matek wot ki odo aryo. Jo okene ocako neno ni atye awot odo aryo an dong agoro bene an koma pe lit.
Ber eni bene angeyo nongo i clearing maber pien ni ingeyo caa mukene dano romo tamone gire kama enoni ento pire tek ni bene in iwaco pati enoni aa dong ka ok program no pud pe otum ok mede i program en dong amito waco ni wan kun an anongo accident wakelo peace i northern Uganda pe nino degi pe ocito. An rii cwala mulago, arii mulago cabit aryo ki gwayo tyena, acito i pistok ki tyena ma dong otur. Pe ikoyo wai ka pe to lit tye lok peke. So wacito wa Garamba wabedo kunu waloko oweko tyen kucu dugu i Northern Uganda ada aruti paco. Oweko amito waco ki dano ni ada jami ma itiyo omyero adukine. Tye ma icimo? Pire tek mada.
Ber tutwal. An apwoyo, angeyo ni ol eni bene nongo dong ilulu ki jami ma in itimo.